Wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, Onyankopɔn asomdwoeɛ nka mo nyinaa. Me din de Ɔsɔfo Maame Felicia Adanne Ahenkura. Mekasa firi asɔre a yɛfrɛ no Resurrection Power Church a ɛwɔ Norway, Oslo. Onyankopɔn asoma me sɛ me ne mo nkyɛ N'asɛm, na asɛm a Onyankopɔn de asoma me no, edin a ɛda soɔ ne sɛ, Sɛdeɛ Wobɛsi Ɔbronsam Kwan.

a ɛda ano a nnipa fa so wura saa ni bɛ bɛ dan no mu. Onyankopɔn Asɛm kyerɛ yɛn wɔ Adiyisɛm no, anaasɛ Revelation, sɛ yɛkan atiri mmiɛnsa, nkyekyɛmu aduonu no a, Bible se, Onyankopɔn, Yesu se, Megyina, hwɛ, megyina ɔpono no ano, mebɔ mu, na sɛ obi bɛte me nne na sɛ wabue me deɛ a, ɛnneɛ mɛba mu na me ne no adidi, na ɔno nso ne me adidi. Ɛno nti, ɛkyerɛ sɛ Yesu gyinaeɛ dan, yɛn nipadua no a sɛdeɛ meka sɛ ɛyɛ dan no, ɔrebɔ mu. Yesu yɛ obi a ɔno na ɛbɔɔ soro ne asase, a nka ɔbɛtumi awura wo dan mu, nanso no ɔretwɛn, ɛrebɔ pono no mu sɛ wobɛbue no, na wobue no a, watumi aba mu, na afei ɔne wo ato nsa adidi. Na sɛdeɛ a ɔbronsam ne ne demons yɛ no deɛ, wɔn deɛ deɛ nam a wɔrehwehwɛ pono a abue, a, kyerɛ sɛ nyɛ wo na woato nsa afrɛ wɔn. Munya hu sɛ esiane sɛ wɔyɛ akorɔmfoɔ nti no, pono biara a ɛbue biara no, wɔpɛ sɛ wɔwura saa pono no mu. Na sɛ wɔwura saa pono no mu, na sɛ wɔba bɛtena wo fie anaasɛ wo nipadua no mu deɛ a, wɔbɛsɛe wo nipadua no mu. Na wokan Yohane Asɛmpa no tiri du nkyekyɛmu du a, ɔse, Hwɛ, owifoɔ mma Gye sɛ ɔbɛwia na ɔkum na wasɛe, na Yesu deɛ ɛba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya nkwa na woanya no mmoroso. Enti sɛ woanto wo pono mu na sɛ wobue saa pono no to hɔ na woma saa ɔsɛefoɔ no a ɛyɛ ɔbronsam, yɛ tamfoɔ no, ne ne demons bɛwura wo dan mu die a, ɛnneɛ yɛbɛsɛe w'abrabɔ. W'abrabɔ bɛyɛ basaa, wo suban nyinaa no bɛsesa. na yɛkan wɔ Job anaasɛ Hiob nwoma no a, etiri baako nkyekyɛmu nson no, Onyankopɔn bisaa Ɔbronsam sɛ, Ɛhe na worekɔ? Ɔse, Hwɛ, menam meredi akɔneaba wɔ asase yi so. Enti na ɛkyerɛ sɛ Ɔbronsam nam a ɔredi akɔneaba, na ne botae ne sɛ ɔrehwehwɛ dan anaasɛ pono a abue da hɔ. na waba abɛwura mu, na sɛ ɔwura mu deɛ a, ɛnneɛ nneɛma bɔne nyina ara no, ɔde bɛka ho aba abɛtena saa efie no mu. Ɛno nti, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ. Sɛ yɛkan saa Petro, mekan firi Petro nwoma a ɛdi kan no, tiri nnum nkyekyɛmu nwɔtwe no, ɔse, Mo ani nna hɔ, monwɛn, ɛfiri sɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔrebobɔ mu hwehwɛ Dea obenya no amene no. Adɔfonom, Onyankopɔn asɛm nie, Nyame se yɛma y'ani nna hɔ. Bebree no gye di sɛ bronsam mpo no, onni ha, onni asase yi so. Bronsam wɔ bronsam gya mu. Nea Bible mu nsɛm a yɛte yi yei kyerɛ sɛ ɔwɔ asase yi so a ɔredi akɔneaba. Anaasɛ apono bɛn na ɛwɔ yɛn nipadua mu a yɛbɛtumi abue ama ɔsɛefoɔ no atumi aba mu na waba abɛdi yɛn nya. Deɛ ɛdi kan, kwan a yɛbɛtumi abue wɔ yɛn abrabɔ mu, deɛ ɛdi kan no yɛ abufuo. Adɔfonom, abufuo yɛ adeɛ bi a sɛ ɛba w'akwan mu na sɛ woanhyɛ wo ho so yie na woantumi anhyɛ wo ho so amma saa abufuo no andwodwo saa abufuo no ano a, ɛde wo bɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Sɛ yɛkan Efesofoɔ nwoma no, ɛtiri Nnan, nkyekyɛmu aduonu nsia ne aduonu nson na ɔse hwɛ na mo bo mfu na mo nyɛ bɔne na mo mma owia nkɔtɔ mo abufuo so na mmom mo mma ɔbronsam kwan. Adɔfo nom, sɛ yɛ bo fu a abufuo no bɛba nanso sɛ yɛ bo fu no a ntɛm no ara ɛma yɛ nna mma adeɛ nkye abufuo no so. Ɛsɛ sɛ yɛ dwodwo yɛ akoma. Na afei sɛ yehu sɛ yɛn bo afuw a, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye wɔ nsɛm a ebefiri yɛn anom bɛba, esiane sɛ mpɛn pii no wɔ mmere a obi bo afuw no, etumi yɛ nneɛma bi a ɛde ɔsɛe ne ɔhaw bebree na ɛba saa nipa no abrabɔ mu. Efiri sɛ onipa abufuo nnyɛ Onyankopɔn tenenee mu adeɛ. Onipa abufuo nnyɛ Onyankopɔn tenenee mu. Yɛ James chapter one verse twenty anaasɛ Yakobo etiri baako nkyekyɛmu aduro no. Na y'abrabɔ mu. Deɛ ɛtɔ so biemu, kwan a yɛbɛtumi abue wɔ y'abrabɔ mu ama ɔsɛefoɔ no abɛtena yɛn mu asɛe yɛn no, ɛne wɔ yɛn tɛkyerɛma anaasɛ yɛn ano Ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ara hwɛ nsɛm a ɛfiri yɛn anom reba. Yɛmma nsɛm a ɛfiri yɛn anom ba no nyɛ ketewa bi, na mmom sɛ ɛba a, ɛyɛ nsɛm a ɛho hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Sɛ yɛkan saa Efri, e, e, Efi, Efesofoɔ nwoma yi naa bie mu no, etiri nnan nkyekyɛmu aduonu nkono no a, that is Ephesians chapter 4 verse 29 a, ɔse, Yɛmma nsɛm a ɛmfra biara no mfiri yɛn anom mma, na mmom yɛmma nsɛm a ɛma nkɔsoɔ na afei na ɛbɛboa nipa a ɔretie no. Nnwom ɔha aduanan baako nkyekyɛmu mmiɛnsa. Awurade, fa wɛn bɛwɛn m'ano, na hwɛ m'anofafa pono ano. Adɔfonom, Ɛsɛ sɛ yɛma saa adeɛ yi yɛ yɛn mpaebɔ, sɛ Onyame mfa wɛn nwɛn yɛn ano. Yɛwɔ yɛn anofafa apono ano. Nsɛm a ɛbɛfiri yɛn anom bɛba no, ɛsiane sɛ yɛn ano yi no, yɛbɛtumi adi adi awu. Bible se, yɛn ano anaasɛ yɛn tɛkyerɛma yi no yɛ ketewa bi, nso awuduro ahyɛ no ma. Sɛ wopɛ sɛ woku obi a, wobɛtumi de wo tɛkyerɛma yi no aka asɛm ama nipa no awu. Na yɛkae saa mmebusɛm Akyire dunwɔtwe nkyekyɛmu aduonu baako na ɔse owuo ne nkwa wɔ nipa tɛkyerɛma ano. Adɔfonom, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yie nsɛm a ɛfiri yɛn anomu ba. Yɛn ankasa no yɛbɛtumi aka asɛm bi no ato nsa afrɛ ɔbronsam, ɔsɛefoɔ no sɛ ɔmmra na ɔmmɛtena yɛn abrabɔ mu. Nsɛm a ɛbɛfiri yɛn anomu bɛba no bɛma ɔsɛefoɔ no anya kwan asɛe yɛn. Esiane sɛ yɛn ano yi ara na yɛde hyira Onyankopɔn, na saa ano yi ara nso na yɛde dome obi nti, na ɛfiri nnɛ rekɔ yi no, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn ano yie sɛ yɛbɛbue yɛn ano no na yɛahyira. Yɛbɛbue yɛn ano no na yɛ. So mmiɛnsa biom a yɛbɛtumi ayɛ no ne sɛ, yɛn adwene mu. Ɛsɛ sɛ yɛsesa yɛn adwene, adɔfonom. Adwene yɛ adeɛ bi a, anaasɛ yɛn adwene mu no, ɔbronsam yɛ pono a yɛbɛtumi abue ama ɔbronsam anya kwan aba abɛtena. y'abrabɔ mu? Nneɛma a yɛdwen ho, deɛn na wodwen ho? Anaasɛ deɛn na wotie? Ɛnneɛ mpɛn pii no, nnipa tie, mmabunu ne mmeranteɛ ne mmaayɛ a asisi soɔ no tumi tietie nnwom bi a, saa nnwom no, wɔ mmerɛ a wɔbɛtie bɛwie no, na kyerɛ sɛ wɔn aba mu abu. Ebinom mpo tumi ku wɔn ho wɔ mmerɛ a wɔate saa nnwom no. Depression tumi ba nnipa binom abrabɔ mu wɔ mmerɛ a wɔtie nneɛma a ɛyɛ wiase nneɛma no. Enti ɛsɛ sɛ yɛn adwene mu no, yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ yɛn adwene mu anaasɛ deɛ yɛdwen ho no, yɛbɔ mmɔden ara na afei no yɛhwɛ no yie. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu, etiri du, nkyekyɛmu nnan ne nnum. Ɛfiri sɛ Yɛ yɛsa a yɛtuo no akodeɛ no nyɛ honam mu deɛ, na mmom ɛyɛ den Onyankopɔn anim sɛ yɛde bɛdwiri apie kɛseɛ ne yɛdwiri adwene ne biribiara a ɛkorɔn a ama soɔ, ama soɔ ne Onyankopɔn, ama soɔ Onyankopɔn nimdeɛ die ase, na yɛmfa adwene nyina ara domum de ahyɛ, na yɛmfa adwene nyina ara domum de ahyɛ Kristo asoɔmmerɛ ase. Adɔfo nom, wɔ Joshua Nwoma etiri baako nkyekyɛmu nwɔtwe no, ɔse saa Onyame Asɛm no, yɛma no mmpa mfiri yɛn anomu da. Yɛnwene ho anɔpa, awia ne anadwo, na ɛno na ɛbɛma nkɔsoɔ anaasɛ ɛbɛsi yɛn yie wɔ yɛn abrabɔ mu. Adɔfonom, sɛ adwene bɔne biara ba yɛn adwene mu a, na sɛ yɛpɛ sɛ yɛpam ɔbronsam firi yɛn akwan mu deɛ a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ yɛdwene Onyankopɔn Asɛm ho. Ɛsɛ sɛ sɛ nnwom mpo na yɛbɛtie a, yɛbɛtie nnwom a ɛde nkɔsoɔ, nnwom a ɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam, nnwom a mmerɛ a yɛbɛtie awie no na ama yɛn gyedie no aforo akɔ soro, yɛn gyidie ayɛ kɛseɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Deɛ ɛtɔ so biemu, kwan a yɛbɛtumi abue wɔ yɛn abrabɔ mu ama ɔbronsam anya kwan aba aba abɛsɛe yɛn no ne bɔne. Sɛ bɔne biara a yɛyɛ biara no bue kwan ma ɔbronsam ba yɛn akwan mu. Bɔne sɛ asoɔden, sɛ yɛntie Onyankopɔn asɛm so, yetie Onyankopɔn Asɛm anaasɛ yebu Onyankopɔn mmara so. Na bɔne a ɛsan tɔ so bio ne aguamammɔ. Adɔfonom, sɛ Korintofoɔ nwoma a edi kan no tiri nsia nkyekyɛmu dunwɔtwe se yennwane mfiri aguamammɔ ho. Aguamammɔ yɛ adeɛ bi a ɛyɛ pono a yebetumi abue aba yɛn abrabɔ mu. Na sɛ yebue saa pono no ba yɛn abrabɔ mu a, Ɛde nneɛma bebree na ɛbɛba yɛn kwan mu. Ebinom mpo hwɛ mfonini a ɛyɛ kyerɛ sɛ mfonini bɔne a ɛka wɔn adwene mu. Ɛnam so ma Ɔbonsam no tumi tena wɔn adwene mu use adwene no sɛdeɛ ɔpɛ biara. Enti yɛmmɔ mmɔden na yɛnnwane mfiri adwamammɔ ho.

ɛsɛ sɛ wudwane firi ho kosi mmere a wobɛware, na ɛba saa no ama wo nipadua no ho ate, na Onyankopɔn atumi atena wo nipadua no mu yie. Deɛ ɛtɔ so bia mu a yɛbɛtumi abue kwan ama ɔbronsam aba yɛn nkyɛn ne sɛ yɛde yɛn ho bɛwura saa occult anaasɛ yɛde yɛn ho yɛbɛgye, yɛbɛkɔ akɔ bi, yɛbɛkɔ akɔbisa yɛn tiri wɔ ebia bosom anaasɛ ɔkɔmfoɔ anaasɛ nkurɔfoɔ a yɛkenkan nnipa nsɛm, obi wɔ hɔ a wokɔ a ɔhwɛ wo nsɛm a na ɔka nneɛma kyerɛ wo anaasɛ kyerɛ sɛ nneɛma bi a ɛyɛ bronsam adeɛ no yɛagye wɔ yɛn abrabɔ mu no, ɛsɛ sɛ saa nneɛma yi nyinaa no sɛ yɛhu sɛ ebi wɔ yɛn abrabɔ mu a Yɛhye saa nneɛma yi nyinaa, yɛde ogya hye saa nneɛma yi nyinaa firi yɛn abrabɔ mu. Ɛnna nea ɛtɔ so biom no, ɛnsɛ sɛ yɛkɔ abisa anaa yɛkɔbisa yɛn ti wɔ yɛn daakye. Sɛ yɛyɛ saa deɛ a, ɛnneɛ na yɛabue pono no ama Ɔbronsam ne na ne demons no sɛ wɔmmra yɛn nkyɛn mmɛtena yɛn abrabɔ mu nsɛe yɛn. Saa kwan yi, yɛbɛto saa pono yi mu ma afei nea yɛagye biara no sɛ e krado na woakɔ akɔgye o, sɛ e adeɛ biara a wɔagye afiri wɔn nkyɛn no, bɔ mmɔden ara na sɛe no wɔ Yesu Kristo din mu. Na sɛ wosɛe no, wode ogya wohye no anaasɛ woto twene sɛe a, nim sɛ Nyankopɔn bɛnya kwan atena wɔ wo nipadua no mu, na afei woade wo ho afiri ɔbɔnefoɔ no nsam. Ɛna deɛ ɛtɔ so bie mu a yɛbɛtumi ato nsa afrɛ ɔbronsam ama no aba yɛn abrabɔ mu, ne kyɛ sɛ ayɔnko bɔne a yɛde yɛn ho bɔ wɔn. Adɔfonom, nnipa pii tumi de wɔn ho kɔbɔ ayɔnkoɔ bi a, ayɔnkoɔ no tumi twe wɔn kɔ nsɔhwɛ mu. Ebia mmarima pii wɔ hɔ a, bi koraa mpo no a na wɔnnim nsa nom, ebi mpɛ mmaa. Nso sɛ ɔkɔfa adamfoɔ bɔne bi a, adamfoɔ yi tumi de no kɔ nsɔhwɛ mu. Ɔtumi de no kyerɛ no nsa nom, ɔtumi kyerɛ no mmaa pɛ, ɔtumi kyerɛ no subammɔne bebree Bible kyerɛ yɛn wɔ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan no, tiri du nnum, nkyekyɛmu aduasa mmiɛnsa no, ɔse mma ɔnnaadaa wo, na nkɔmmɔ bɔne wɔ hɔ yi no ɛsɛe ɔbra pa. Adɔfo nom, ayɔnko bɔne bɛtumi de yɛn akɔ mmusuo mu. Ayɔnko bɔne no bɛtumi atwe yɛn afiri Onyankopɔn nan ase. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ara na yɛhwɛ nnipa a yɛne wɔn bɛnante. Nnipa a yɛfrɛ wɔn sɛ wɔyɛ yɛn adamfo no, yɛnhwɛ wɔn yie. Sɛ wo nso woyɛ Kristoni deɛ na worehwehwɛ Onyankopɔn akyiri kwan sɛ wopɛ heaven akɔ deɛ a, hwɛ yie wɔ wo nnamfoɔ a wo ne wɔn bɛnante mu. Na nnamfoɔ no bebree tumi de nnipa kɔ sɔhwɛ mu, tumi de nnipa kɔ ɔsɛeɛ mu. Enti no saa pono yi no a ɛyɛ nnamfo bɔne no, ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ara no to saa pono yi mu. Na afei yɛma yɛn ani da hɔ Na nnamfoɔ a yɛbɛfa wɔn no, nkae mpo no yɛbɛbɔ mpaeɛ abisa Onyankopɔn ma Onyame ada wɔn suban adi akyerɛ yɛn. Sɛdeɛ a wɔteɛ biara no, sɛ wobisa Nyankopɔn a, Nyame bɛyi nnipa no suban akyerɛ wɔn, na ɛnam so ama yɛasi ɔbronsam kwan, na ɔbronsam antumi amma ammɛfa saa kwan yi so no ammɛtena yɛn abrabɔ mu ansɛe yɛn. Deɛ ɛtwa toɔ koraa no ne amfa amfiri anaasɛ unforgiveness. Adɔfonom, ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ara na deɛ obiara ayɛ yɛn biara no, yɛtumi de saa nipa no bɔ no kyɛ no. Ɛsiane sɛ sɛ yɛamfa, sɛ yɛ, amfa amfiri anaasɛ unforgiveness no nso yɛ kwan a anaasɛ pono a ɛtumi bue wɔ yɛn abrabɔ mu ma ɔsɛefoɔ no bɛtena mu. Na ɛba so ɛba a ɛde bitterness, sɛ unforgiveness no wɔ hɔ na sɛ woantumi amfa ankyɛ nnipa no a, afei ɛde sɛ yeyaa ne nneɛma a kyerɛ sɛ bebree no ɛba bɛtena wo nipadua mu, ɛde adwendwene bebree ne ɔsɛeɛ bebree na ɛba. Na sɛ yɛamfa nnipa no bɔne ankyɛ no nso a, Onyame nso mfa yɛn bɔne nkyɛ yɛn. Enti sɛ obi ayɛ wo adeɛ na afei no sɛ ɛha wo na sɛ adeɛ no yɛ wo den sɛ wontumi nkyɛ a, yɛ wɔ Nyame, Nyame Honhom Kronkron wɔ hɔ. Bɔ mpaeɛ na su frɛ Nyame Honhom Kronkron sɛ, Awurade yɛ me adom, boa me na afei mentumi mfa saa nipa yi bɔne nkyɛ no. Na w'ankasa nso pae mu ka sɛ, Awurade, mede obi a wafom me biara bɔne kyɛ no, na saa yeya ne ayi no nyinaa no, mfiri bitterness no mfiri w'akoma mu, na sɛ ɛba saa a, ɛnneɛ wobɛsi ɔbronsam kwan. Ɔbronsam ntumi mma mmɛtena wo mu. Onyankopɔn nhyira yɛn ɛnnɛ awia yi, adɔfonom, wɔ Yesu Kristo din mu, sɛ yɛn ani bɛda hɔ, na afei no yɛbɛtumi ato yɛn pono mu, na afei yɛbɛtumi asi ɔbronsam kwan, na ɔnnya kwan mma yɛn abrabɔ mu. Onyame asomdwoeɛ nka mo.